Oh, nyinga mimi nakende. Jaduo. Bila bila ka, bila bila ka. Ukadonga chadi sawa. Nyinga ni hapo kile mambo mali. Ya, ya hadi ma life tech koda kaya. Life tech kateka koda kate kateka koda ma. Eh. Ya, ya jo hiyo kile manyi na kata. Oh, yo yo ibeno ramo. Odi. Oh, yo yo ibeno ramo. Nyinga mimi nakende. Eh. Eh. Jaduong'. Omera wuoyi matin. To nang'o jaduong' ya? Aling' ma serious. Intie. Iantie. To jaduong' miluok aluoka ni to min nyithindo gi to tiyo dhi kanyo ma iluok aluoka kendo. Min ang'owa? Min nyithindo gi ok yo. Otimore nade? Ok yo marach. Min nyithindo tiyo dhi kanyo. Oyo imbe noramo nyinga mina kende. Jaduong'. Oh, imbe noramo nyinga mina kende. Min nyithindo tiyo dhi kanyo. Min nyithindo iluongo ni ng'a? Nyogwang' tiyo. Iwacho nang'o? Nyogwang' tiyo dhi kanye ma tiane mana kiyo ko kendo. Iwinjo wuoyi matin. Miya dakika. Ipoga wiya. Awacho niya, pim ga jomi jodongo mimilori gago. Kimilori gi mbele ni pimo ga ng'owa. Pimo ga wiya kendo ne awacho niya kik poni puonja wanyogwa. Kanyo onge pimo wiyi. Ne young man, wuoyi matin. Kori ing'ama ng'ongo ni kul imi kul imi akwadi ne anyalo loki nego. We ikulori e dier ndiare ni iluoko saende. Ne wuoyi matin. Ikulori ni iluoko adiera ni Kiki wang' iya. Ne ang'e maber ni ionge magi e. Ineno ka ng'a sani. Magi ta onge ko. Ang'o mipenjo nyagwa? Awacho ne iti donjo kaka kama.

omia mirima zaidi basa mia mirima zaidi nikaso penya ni kiana ng'o ang'o ang'o bong'e ya maber an kano nyuola chon watemo mwatagore life gi nyogwanda mane it is finished wemulo wi nyathino no nyathino kamano ni iluongo nyathi miluongo ni atonda pano ng'eya maber Nay, bukuwi matin ba tiyam? Talaga! Siya eh! Uma, ni kang kinatay. Luto ka doping malte. Wanda lo mane ndalo moy. Ndalo mane ndalo wachani laro ne ndalo mar Jomo Kenyatta. Ndalo machon 56. Ne wan gi Jomo Kenyatta. kanwa piny piny ne ber ma nyithindo ne miyo chak ma kata nyogwang' de be ne oweya kata de be ni nyogwang' noweya To naonge sida nikech Moi ne miyowa ang'owa, nomiyowa cha. Eh. Nyathina ni achako an, en iluonge ni jaduong'. Emomiyo obedo an. Koro ka nyathino bukore birona ni nyogwang' nyogwang'. Ong'eya maber. Omera wuoyi matin bati yako. Bebi buta ka. Adwa ni siem wang' nyathini. Ok apani ong'eya maber. Ne. Jaduong' koro iwacho nang'o?

Yawa. Iki onia. Idhi mos. Nyathino wang'o yema kata gima nadwa luoko. Wakaw gige naketo. Yadhi mos. Yawa. Nyathi nyogwang' noweya gi nyathi. Asika thagora gi nyathi kama ok bere be. Eh. Kasto ne obiro na gi ochako paro na wanyogwa. Mano gima timo. Nyogwang' ne gima ya kaoro chiro. Ka sani giketo nyogwang' maber, awinjo mani nyagwang' ni India. En ema sani gibedo gi pap kikono. Chakre sani ng'ato ng'ata ma chako biro penja nyogwang', obro neno. Ayie kodi wuoyi matin. Echa ine baba ucha nitie. Entie. Be adhi mosna baba wi mi abakado ni. Nyis baba u niya, an an an adong life ka. Warito mana ndalo wa chieng' ma Yesu biro. wabiro nenore kata obedo ni ne ogwang'o dhi kamano nyise ni otem atek okelna kata nyako moro manyien wan jodongo kama batni adong gi kwe adong gi kwe dhi adhi maber wuoyi matin